Avu, avuxeni nhlekanyi ri perile swi ta hi ku mi langute chanele leyiwani nkarhi muni um ka siku ra namuntlha ni ya vulavula hi mhaka ya ku xana munhu loko a lovile hi nghozi ya movha moya wa yena wa tekiwa na moya wa munhu loko a lovile hi nghozi ya movha ha ya as a family la a nga lovela kona hi fika hi vulavula sweswi hi vulavulaka swona hi teka moya wa yena hi famba na wona a kaya na loko hi fika kaya hi fika hi vulavulela futhi sweswi hi vulavulelaka swona na loko se hi famba hi n'wi yisa ndlwini ya yena yo hetelela ku na leswi hi swi vulavulelaka leswiwani hi sivela ku yini ku ri ku nga ha humeleli nghozi ya movha la mutini or ku nga ha vi na nkosi wa munhu loyi a nga lova hi nghozi ya movha hikuva nghozi ya movha vo tala loko mi mo swi langutisa kahle i rifu leri taka hi nga ri hleketelelanga van'wani ni ta ku byeka okay why van'wani va kota ku teka timovha a ti hinga or a endla sweswo ti endla ku swona a ti dlaya yena hi vuye xi movha i nga swi endla swi sweswo mara u kuma ku a wu lovi xikwembu xikwembu xa ka n'wina xi ku never a hi se ku lava ku i tala hi nga kona xikwembu xa matilo xi ku never a ni se ku lava ku i tala ni nga kona se swilo leswiya maye mi ya vulavulela loko mi fika mi vulavulela ku sivela ku munhu luya lamoya yena wu nga helela kona loko van'wani va ta hi timovha va kota ku hindza hi kuma ku mi kuma ku van'wana a va hindzi munhu loyi a ku i na mi ni helile laha na n'wina salani kwala hi ta kota ku tshama swin'we kwala se loko hi teka moya leya hi famba na yona hi vulavulerini i ku sivela ku vanhu van'wana lava nga ta tirhisa patu leriya loko va hindza hi laha va nga humeleli futhi hi nghozi na leswi swo mi kuma ku loko va fikini a kaya va ku munhu yaloye a nga ngheni i helela gedeni naswona swi tano ku yini ku munhu luya moya wa yena ni wu helelele patwini le hi n'wi teka hi n'wi tisa la kaya na loko hi fika le gedeni loko a fika nampundzu vo tala va vona ma swi twisisa ku vo tala hi tala ku va vuyisa nampundzu hi fika hi vulavulela leswi swi hi endlaka swona mi hi va hi vanhu leyi hi endlaka yona swi ya hi ku i family ya njhani kumbe i rixaka ra njhani ku va hi sivela ku nga ha vi futhi na nghozi ya movha kwala mutini waloyo that's why mi kuma ku mapatu yo tala mi kuma ku va ku ku na patu ro karhi loko u suka ndhawu yo karhi u fika ndhawu yo karhi ku tshama ku ri na tinghozi ta mimovha because vanhu vo tala a va yangi va ya teka mimoya ya vanhu lavaya un'wana i ta ku okay sweswiwani munhu i loyi i lovele like xikombiso i lovele a joni ka patu ro karhi and then hi huma ku hi huma zanini le makorho yi ku ri ni nge koti kusuka zanini hi ya le hi ya hi ya endla sweswi hi swi endlelaka swona hi mhaka ku ma tiva xiyimo xa timali a a xi fani van'wani va ya loko va ri na timali va kota ku va na timovha va ya va ya swi endlela kwele na mpahla yinene leyi ma yi teka mpahla ya munhu luya kumbe ku famba vanhu vambirhi hi bazi kumbe thekisi va fika va endla mi hi va hi vanhu leyi va endlaka yona leyi va fika va teka moya luya va vuya na yona a kaya ku yini ku sivela ku ku nga ha vi na nghozi yin'wana kumbe ku sivela ku vanhu loko va hundza laha ka patu leriya va nga humeleli hi tinghozi munhu loyi a va pfumelela va hundza hi ku vo tala va loko va lovini mi kuma ku a va pfumeli ku vanhu van'wana va hundza swo fana na patu lero fana na ra muloto mi ta twa va ku i patu ra muloto leri suka pitori riya a side ya mpumalanga va ta mi byela ku okay patu leriya ku tshama ku ri na tinghozi because ku na vanhu vo tala lava nga lovela laya maxaka ya vona vanhu va ka vona a va yangi va ya teka mimoya ya vona vanhu va ka hina swilo leswiwani swi na nkoka swinene ku vanhu va ka hina va kota ku tlela hi kurhula kasi mi kuma ku kun'wana loko xikombiso mi kuma ku ku love xaka ra mina kumbe mani mani wu le kusuhani na mina a lovela ka nghozi yo karhi or ka patu ro karhi loko ni hindza hi kona laha kumbe ni hindza hi movha or hi bazi or mi ta twa timbili ti ku gidli or ni twa ingaku something wrong swa cinca mzimbeni ku ri swa ku ri munhu luya hi le ku hi le le le mimoya ya hina ya hlangana loko i hindza laha minkama yo tala mara loko u kuma ku mi hindze mi hi va hi vanhu leya ta twa na wena loko u hindza laha moya wu ta vava ku kambe xaka ra mina mani mani wa ka hina moya wa yena wu helele laha mara loko u kuma ku a mi endlangi mi hi va hi vanhu leyi endliwaka i ta kuma ku ku humelela nghozi na wena i fika i lovela laha i twa va ku heyi vanhu va ka muti wa ka mani mani mani va va lova hi tinghozi ta timovha muti luwa va lova hi tinghozi ta because a masungulweni sunguleni ku na mihiva hi vanhu yo karhi leyi mo ka mi nga yi endlanga munhu loko a love hi nghozi ya movha a ya ya teka moya wa yena hi fika hi endla mihiva hi va ni hi endla ku a kota ku tlela hi ku rhula ku na vanhu vahindi van'wana lava yi tirhisaka patu rero na vona swi ta kota ku va lunghela va famba kahle va tshunxekile aka patu leriya ku na ku kwala kaya ku nga ha vi na rin'wana rifu ra nghozi ya movha because nghozi rifu leriya i rifu leri taka hi xitshuketani ku ha munhu la nge yena ni tiyimisele ku ku ku lova hi nghozi ya movha or namuntlha la u tani ya lova hi nghozi ya movha swa endleka munhu a ku khweni ya ku ti dlayeni loko u fika le i kuma ku mukombi ya ka n'wina xikwembu xa matilo xi ku never a hi ku lavi mara ku na leyi ra loko u kuma ku ri ta just rifu un'wana na un'wana a nga hleketangi ma vona se mimoya ya vanhu lava haya hi ya hi ya yi teka hi endla mi hi va hi vani leyi hi endlaka Na khensa ku va mi langute channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. A hi subscribe-eni ka channel leyiwani hi byela na van'wana hi ta kota ku dyondza swo tala. Dankie, inkomu.